aye amamukela aka gui channel channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla um i khale mi yimele nongonoko lowuwani for hi ta hi ta hi ta mi tisela wona straight hi lero wa siku ri fikile hi na gogo swihlahla laha va ta kota ku mi hlamusela swin'wanyana swin'wanyana um xikan'wekan'we vhetani mi xeweta vayingiseri mi va byela na ku hi n'wina mani wa le kwihi um na mi xeweta hinkwenu vayingiseri um na valandzeri um lava i gogo swihlahla ka ndengeza a si la ku tivekaka ngopfu ku hi le ka mavuza hi laha ni kumekaka kona okay a ni ta kombela mi mi siya tinambara ta n'wina ku loko wo tshuka hi rivala mi va mi va nyikini tinambara ta n'wina Eh, vayingiseri mina ni kumeka ka 063 849 4144 na ni ripita nakambe 063 849 4144 ya kumeka ni le ka whatsapp nambara leyi okay inkomu khensa swinene alright um eh, lani hi te ku ta vutisa swivutiso leswi vanhu ku nga khale va kha va lava ku swi tiva ku hi vuenti ku va ta kota ku pfuneka Mm. so um loko no tshuka ni ve ni ri na probleme eh, vununa bya mina byi nga ha tirhi xana ni nga swi kota ku pfuneka loko ni ta ka google slash Eh, loko mi fika ka gogo swihlahla Hi ta rhanga hi languta hikuva ti situation leti a ti fani ku languta ni vulela hi tindlela letiya ta ku consulta a ni koti ku loko i fika hi situation leyi wena i tivaka yona i feke ku ni twa leswo karhi ma kuma ku nkarhi wun'wani n'wina mi tibyela ku hi swona sweswo kasi a hi swona so ku rhangiwa hi swona sweswiya swa ku hi consulta hi kota ku cheka hi tiyisisa ku leswiya mi hleketaka hi swona n'wina swi nga ku mi karhateni, impela i ntiyiso hi swona na? Ma pfuneka na loko ku ri hi ku mi karhatiwa hi swona swilo swa vununa bya n'wina? Impela loko mi fika ka Gogo Swihlahla hi karhi hi cheka hi consulta, i swilo leswi munhu a pfunekaka ha swona. Okay. Se swi vula ku ri loko hi fika ka n'wina hi ta va hi ri na price yo consulta then after loko se mi hi byele xiphiqo xa kona se hi pfuneka futhi ka swona? Eya. Munhu loko a ta i va a karhi a ta hi Russell ya ya ku a consulta because ti situation leti va ti karhi ti nga fani um wa kuma wena i ta hi situation liya ya ku na swi tiva ku ri um ni karhatiwa hi nhloko kasi nhloko liya yi fambisana na swin'wana mina ni fika ni teka um ntsembyani ya nhloko ni ku nyika kasi a hi nhloko leyi u karhataku swo fambisana swi yelana swi ya khoma nhloko ku tshikelela nhloko se kasi loko hi rhange hi consulta swi endla ku ri ni kota ku langutisa ku nhloko leyi yi tisa ku yini hi na yini. ivi hi kota ku ku pfuna kusukela rimindzwini ra kona oh, okay ya swa twisiseka swinene um hi la ku ta ka mhaka yo dyisa kumbe ku dyisiwa xana swo koteka ku ri loko munhu a dyisiwini a hi ngo i chuchi laha i dyisiwini mm. so ene a swi vona maybe u dyisiwini vhele yani a swi tali ku a va kha a swi vona ku i dyisiwini eh. Eh, so swa koteka ku hi nga ta ka n'wina then hi ta endla ku a hlatisiwa swona A hi ngo swi vona hi n'wina tanihi femeli vhele munhu loko swi endliweni swi swo fana na leswiya a swi talanga ku yena n'winyi a ti vona um mm. ma swi kota n'wina femeli ku mi n'wi pfuna mara a nga pfuneki xiphiqo xa kona a nga ri kona and mm. eh, swi tala ku munhu ka swiyimo swo fana na sweswo a va a ri aggressive a swi talanga ku mi mi vulavula na yena a swi twisisa mm. ku kumbe a nga swi tekela enhlokweni swo fana na sweswo yena ka yena i vona vutomi byi ri normal byi ri right n'wina van'wanyana vahlaleri hi n'wina mi swi vonaka ku hayi khona munhu loyiwani a nga kahle se ku fanele ku ze ku fikeleriwa laha ka ku a za a kota ku kokiwa a tshunetiwa kusuhani ivi a kota ku a hlantisiwa hi ndlela yona yaleyo okay lerero swa koteka ku munhu a nga a nga hlantisiwa ka n'wina e swa koteka ku wa hlantisiwa no okay mm, ku na ku a hlantisiwa sweswi ya ni nga vula swona ni le ku sunguleni ku hi rhanga hi ku consult it depend ka ku xi dyisa xexo xi ndlise ku yini swi ya hi ku xi te hi ndlela yihi tanihi hikuva hi karhi hi vulavula hi xidyisa ku na swidyisa swa ku hambanahambana se ni nga nyika eg ni ku mi nga kuma ku hi lexiya xa ku i dyisiwe swakudyeni ku na leswiya swa ku a nga dyisiwe swakudyeni ku ri leswiya swa ku yo hlangana na munhu wa xisati no kombisa e loko a hlangane na yena ma kona mahlanganelo lamaya ma ku munhu wa n'wi dyisa hi ndlela liya ya ku hlangana so loko xi ri hi ndlela yaleyo swi vula ku xi fanele xi nge humi hi ngo u hlangisiwa kunene because a ngo lo xi dya kunene xi boheka ku xi huma loko a ya ku tipfuneni i fanele a endleriwa timirhi ta ku tipfuna xi kota ku xi flaxeka oh, okay ku ri hi ku n'wina ma swi kota ku dyisa eyi hi ku ni ta ku ku vulavula ngopfu um va pfuniwi ka sweswo mm. leswi swi vulaka ku va lava va nga tshuka va titshuneta va kombela swi swo pfuniwa ku yelana na sweswo hi ta vulavula ku va vulavule ku hayi ke swi vula ku swa koteka hi ku leswi swi nga endleka swi vuye swi va na mbuyelo okay leswi vula ku loko va ku ri na un'wana la a nga ku hi voneni a twa a navela ku ta dyisa muhlekisano wa yena a nga ha tihlanganisa na n'wina ku pfuneka e a nga tshunela a ti a ta pfuniwa hi swi swo yelana na sweswo um mara heyi leyo dyisa na yona hi yona mara a hi yona ngopfu mara hikuva se munhu a swi endla hi mhaka ku va mbilu yi karhi yi vava mostly loko munhu a ze a swi kuyima a lava swi swo fana na sweswo se mbilu yi va yi karhi yi vava a twa a nga ha khomekangi kahle kumbe a twi nga ku murhandziwa wa yena wa ku xukukela mm. so i hetelela u n'wi twela kusuhana u n'wi pfuna hi yona ndlela yo yaleyo se mostly ni nga prefer-a liya ya ku munhu o twisisa ku kumbe a n'wi boha kunene ni twa ingaku ya antswa yaleyo ku liya yo dyisa nkarhi wun'wanyana munhu i za a tshika na ntirho se a lava ku tshama na wena ho ku ri ku na ku hambana ka ka ku boha na ku dyisa e ku na ku hambana swinene ho na mina a ni la ku ta twisisa kona ku ku hambana ka loko munhu a bohiwile na loko a dyisiwile swi hambane kwini ende Hi ku hi leswi n'wina mi swi vurisaka swo mo ku sa antswa leswiya swo boha swi antswa hi loko swi endlisa ku yini swihlokwana. Leswiya swo boha swi antswa hi mhaka ku u to tshama a ku hleketini na loko a lava ku endla swa wrong a tibyela ku ya yi ni hleketa ku tlhelela a kaya hi tindlela tona teto loko a hleketa ku endla swilo swa wrong a ti rhefa kasi liya yo dyisiwa i lava ku tshama a ri kwala. mi ta heleketana ni le xiyindlwanini i ta tshika na ntirho leswiya swa ku na swakudya a nga ka a nga ha dya kha a nga voni mhana boyi i lava mhana boyi va ri kona la tlhelo ka yena hi kona a nga ta dya swakudya se hence ni ku yi kahle a yi kahle ngopfu nkarhi wun'wana yi fikelela na laha ka ku mhana boyi loko se vona va decide ku va lava ku huma hikuva se a kha a landzelela ngopfu a ni se wa landzelela a nga ha tirhi mm. loko se va lava ku huma mi kuma ku Luwa un'wanyani se i hetelela kumbe a teka vutomi bya yena kumbe swo fanisana sweswo because yena se i twa ku vava ani se i rhandza ku hundza leswiya a rhandzisa swona. Mara swi nga endleka ku vanhu vambirhi lava rhandzanaka va twa va ku a va lavi ku bohana va ri vambirhi hi leswi. Swa endleka sweswo se loko va pfumelelana va ri vambirhi hi yona yi nga ya kahle i convenient ya kahle ngopfu yaleyo. Okay so mara ni lava ku twisisa ku ri a hi ngo munhu mina sweswiwa kumbe ni bohe munhu wo karhi Loko ku fika laha se ni nga ha n'wi laveku munhu luyani, ka swa olova ku ri ku nga va na ku chuchana ku endlela ku munhu se a ti langutela swa yena. Ehe, that's why ni ku leyi yo boha yi jinga yi antswa because na loko ni nga ha n'wi lavi na swi kota ku ni n'wi chucha ku tlula liya ya ku dyisa because already i dyile swi tshame phakati. Kambe liya ya ku boha loko i bohiwile hi sweswo swi nga ta va swi bohiwile swi nga ta va swi rhurhiwile, wa swi kota ku fika i chucha layani i seta n'wana wa munhu free a sala a ri kahle na wena u sala u ri kahle. Mm, okay so leswiya swo mi kuma ku eh, i i munhu i na vavasati vambirhi mi kuma ku i bohiwe ka ndyangu luwa wun'wanyana swa koteka ku na hala ka ndyangu luwani va ta va fika va ku va lava ku boha nuna wa vona eish loko vo hetelela va tirhise munhu wun'we um ya lwa mirhi liya hi ku komisa yo sorry ya lwa mirhi liya hi ku komisa so loko yi lwa um Swi hetelela se loyi yena a nga ta va a ri na tilake ta yena ku va ku ri yena swi n'wi pfumelaka ku hundza luya un'wanyana. Oho, lerero swi possible ku a nga bohiwa hala na hala. Eya, swi possible ku a nga bohiwa hala na hala mara loko ku ri ku va nga tirhisangi munhu wun'we, loko va tirhise munhu wun'we swi ya ku lweni and then swi nga swi ya hetelela swi voyamela ka munhu wun'we. okay so ka sweswo swo bohiwa ku va ku ri leswi swi munhu i bohiwe forever kumbe ku na nkama lowu swi pfuxetiwaka mm, swa ku bohiwa swa tshama forever mm. um naswona sweswiya swa ku dyisa swa tshama forever but then ku na la loko munhu o tshika a hlantisiwini la swi humaka kona kumbe leswiya swa ku bohiwa loko wo tshuka u swi vekeli la swi nga ta fikelela hi tihlo rin'wanyana u nga ha ri wena hi laha ni nga vulaka ku swi onheka kona se i fanele a ku pfuxeta kona because u fanele u veka laha swi tiva ku wena ri wexe oh, okay ma swi kota ku hlamusela mulorho mm, ku hlamusela mulorho na swi kota mara a ni tali ku hlamusela milorho hi xivangelo xa ku loko u hlamusela um swilo leswi a hina swi fambisana na ximoya Loko ndzi sungula ku ku hlamusela milorho ya wena ni nghena ni le ximoyeni. Loko ndzi sungula ku nghena ximoyeni swi vula ku se ni sungula ku ya ku byela timhaka ta wena leswi nga lavekeki ni nga ku byela timhaka ta wena i nga khanyisangi nchumu. So a ni tali ku hlamusela milorho yona na hlamusela mara loko ku ri u ta ve khanyise swo tala. Ku khanyisa. Hala mintimini la. Hayi ku khanyisa hi vulavula hikwalaho ka ku a ni ngo loko hi vulavula ku munhu wa consult a nga consult for free se na loko hi vulavula hi milorho loko hi ku ku khanyisa hi vulavula swo fanisa na sweswi ya ku ni nge ku hlamuseli mahala hi mhaka ku se ni ya tirhisana ximoya oh, okay. eyi because a ni ngo loko ku ri ku milorho ya wena yi hlamusela swin'wana swi khoma family kumbe swi khoma vutomi bya wena loko ni sungula ku famba hi xitepe lexiya xa norho wa wena ni boheka ku nghenelela sini ya va deep ka leswi swi nga ku teni kumbe leswi nga ta endleka se leswi vulaka se ni le ku ku byeleni ka timhaka ta wena yini mahala leswi vanga kokwani va nga swi laviki o se swi vulaka loko munhu a lava ku hlamuseriwa milorho i fanele a va a ri na mali yo khanyisa for ku hlamuseriwa milorho yona yaleyo okay ah, swa twi- swa twisiseka swinene loko mo mi ri na swin'wanyana swivutiso ku yelena mi nga chavi ku va mi khe mi vutisa ku endlela ku ri vaseketeri va hina va kota ku kuma tinhlamulo ta vona no eh lexi ni nga advisaka vanhu i ku eh va ya eka eh, page ya hina ya facebook ka goyi channel va vutisa swin'wanyana swivutiso ku ta ka episode leyi nga landzelaka va va kha va langutisiwe kona mara na kona loko ku ri na swin'wanyana swivutiso va nga lava ku swi vutisa loko va ri kule na lava nga kusuhani va nga ya aka page ya gogo sihlahla la ka facebook nakona va nga ha vulavula na vona ka inbox ni le ka nambara leyi hi nga va nyika yona tin'wanyana tinambara hi ta ti tsala kwala ka ka ka episode yaleyiwa ku ta ku va ta kota ku consulta ku ya mahlweni mara ka sweswiwani hi swi vutisa na ha ri right Yeah, okay um ni ta vutisa hi timhaka ta matirhelo ma online Mm. ku ri swi olova ku fika kwihi ku tirha online kumbe a n'wina mainly online ku wa sweswi munhu i fanele a za a ta ta fika ka mavuzana Eish. Eh, na tirha online na tirha online eh mara yi hetelela yi va na challenge laha ka ku mi kuma ku situation ya munhu se yi lava ku i pfu- a pfuniwa hi nkarhi wona wo walowo loko se i yi langutini um i swi vona ku kahlekahle situation ya yena a yi lava kahlekahle hi ku ya hi swona a ri kwala kusuhani a vhela a pfuniwa sweswi so yi hetelela yi fika yi va na challenge kwalano online but then hayi ya tirha online oh, xivutiso xa la ni leriselaka leswiyani i ku um a ni ngo sweswiwa hi le ka 2024 i swilo leswi nga hambana na leswiya so Van'wanyana ka tindhawu leti va tshamaka ka tona mi kuma va ti ri kona tin'anga mara swo karhi ti nga swi koti kumbe hi mhaka ku va tivana va chavana nyana so munhu wo tshama le ka hlomela le ku ta ku mi ta n'wi pfuna hi xihatla a nga fikanga haleni a no i follow up ka xivutiso lexiya ku swi nga ndlisa ku yini. Okay um mi ngo ni kombisa around um la Giyan Giyan na Malamulele. eh, mostly ni ri giyani ma lamuleletsa ni elimu mm. na loko ni karhi ni vulavula ka ti-page ta mina ni kombela vanhu va titshuneta kusuhani loko va lava ku pfuniwa because ni twisisa ku va la kusuhani se loko hi vulavula hi vanhu ve le kule ni vulavula hi munhu la a nge le joni ni swi twisa ku ka nkarhi wa sweswi i na situation a nge swi koti ku fika la ni nga kona mali ya kona hi ku yini yi tele so ni twisa ku ni n'wi pfuna online yona yaleyo so loko a ri kule ni kombisa tanihi joni na ha kombisi yona va mpumalanga botswana k z n I vanhu lava ni kotaka ku ni loko ni va pfuna online, loko ku ri na leswi va fanelaka ku nyikiwa ni va khuriyela a Pep kumbe a Post Net ya le kusuhi na vona va kota ku va pfuniwa. So loko u ri laha around ni twisisa ku munhu a nge fikeli ku ni. Okay loko na na ha ri ka xivutiso xexo ni nga vutisa lava vo ku na lava vo vo fana na vo Humphrey va dume ku va nghena kereke mara va swi lava ku consult-a so xihundla xa vona xi va xi ri safe hi ndlela yihi leriya ro hi mhaka ya ku hanya va twenty twenty four Swi nge endleki leswa swi siku rin'wanyana mi borheka mi ku wena Humphrey wo vulavula ntsena a wu ri kaya hi huma ten e-e ku na leswiya ka mina ni nga tivi vanhu van'wana ka mina ku na leswiya ni swi vitanaka ku client confidentiality leswi vulaka ku whatever i swi bulaka na mina whether hi foyini or wa inboxa i senda message i endlisa ku yini or wa ta um tanihi ku i tiveka i nghena kereke leswi vulaka ku wena i ta fika vusiku a ni ta ta hi pfuxi hi tsemela vurhongo Hi boheka ku se hi hi ya consulta andumbeni. I swi leswi swi helelaku between mina na wena andumbeni kumbe between mina na wena a fowunini. Ku hava ku na siku leri ni nga ta pfuka ni borhekini ni ta vulavula hi swona. To borheka ni ku languta kwele patwini ni ti hundzela a ni nge vuli chumu because sweswo swi ta endla ku ni chavisa na lava va ha lavaku ku ta loko no hanya swi swo fana na sweswo. Se ene a ni la ku chavisa vanhu ni tele ku hanyisa vanhu ni tele ku pfuna rixaka. so um xivutiso xin'wanyana ni nga na na xona i ku um swa endleka ku ta ku um loko loko munhu a a a consult-ini lawani swa swa endleka ku ta ku a consult a kha a nga ri na mali yo a yo helela ku ta ku a ta i ta mi hakela loko se nkarhi wu ya wu kha wu ya kumbe munhu u fanekele a ta hi cash hi mhaka ku vanhu van'wanyana mi kuma va ri na ti-problem ta swa timali mara va kha va lava ku pfuneka. Okay loko swi fikelela ka ti problem ta swa timali munhu a karhi a lava ku pfuneka swo fana na consultation i swilo leswi nga koletiweku munhu yaleyo munhu i fane a va na yona better loko fika laha ni karhi loko ni ku languta situation ya wena ni swi twa ku yi lava u pfuniwa ene wo ku nga ri ku fikeleleni a mandleni E, na swi kota ku ni ku pfuna. Loko ni languta ni swi vona ku Wycon, situation ya munhu loyi yo ka yi nga ri ku pfumeleni but wa swi lava. I ta ta hi siku rin'wana a ta a ta hakela. Ya, ya consultation ku nga tinhlolo kumbe ximoya xo xelexo a yi kolotiwi. And then, e, ni nga kombisa na loko hi jika hi ya ku fembeni, swo fanisa ni swilo swa ku femba, na ku biya muti, kumbe ku tlhavula xifula, kumbe ku tirha swa timfukuzani, I mali leyi nga koletiwiki. But ti-minor stuff swo fana na ku dyisa, ku boha, ku hlambela mutirhi na yini na yini, sweswo munhu wa khoma katsongo katsongo a va karhi a hakela. Alright, swa twisiseka swinene. So a hi lo hi tala ka xifula. Xifula mo kota ku xi tlhavula ntsena kumbe ma swi kota no xi kherisela? Swi ya hi ku munhu i swi tsakerisa ku yini yena. Ku na lava vo u no lava ku hola ntsena, lava va nga na timbilu letiya to saseka to kahlekahle lavaya a va fanele va tshame laha tlhelo ka bra gold straight. E e se loko ku ri ni lava vo a yi kahlekahle no lava ta tikuma ni hohle mavabyi ntsena or swo mavabyi swi helela kwalano kasi ku na luwa wa ku mbilu yi vava ku ni lava ku hola mavabyi ni tlhela ni tlherisa. swi ta hola mavabyi a tlhela a tlherisa se loko ku ve a mhaka yo tlherisela tani no tsakela ku ba un'wana xifula yaleyo a yi khona yaleyo va va va tindhawu ya rhongo hala ka gogo sihlahla a hi endli sweswo leswiya swo ta fike ku ndhawini ku a hi ku ndele ku pfuna vi nghena ndumbeni fike ku hayi a no tsakela ku ba maluleke hi xifula a yi khona ndumbe ni mi byela ku mi tindhawu ya rhongo dlawukani mi tiyela kaya Alright, chigwani ya kumek Eh, hayi chigwani ya kumeka itele ngopfu. hayi yona ikona yona ikona ikona Okay, um loko ku ve a ma ha ri na swin'wanyana swivutiso ku helele behind the camera swi ri eh vayingiseri va ta hi siyela swivutiso leswi va nga tsakelaka ku swi vutisa hi ta va vutisela swona ka episode leyi landzelaka u nga va ka ha ri na swin'wana ndzi le na xin'we xivutiso ende i xivutiso lexi i nga ni lerisaka ni ku vut- va vutisela xona i ku loko ko va ku ri na linyani kwala kwala ka mabuza kwalawa a nga busy no n'wi landzelela lowo lowo n'wikwetu mara swi le ku n'wi tsandzeni ti kona tindlela leti mi nga n'wi pfunaka hi tona hawa ti kona tindlela ta ku munhu a pfuneka um a va hlamula sesi a hlamala siku rero va yima ku e

Emintshendzano yo fanisa na sweswi a nga vutisa swa chigwani kumbe swo fanisa na sweswi mi swi vulaka swo swo pfuna hi vanhwanyana swi possible ku ta ku mi nga n'wi supply-a n'wina kumbe swi lava ku ta ku swi rhanga swi chekiwa na swona ximoyeni? Sweswo swi ta lava swi rhanga swi chekiwa a ximoyeni hi mhaka ya ku swi swo fana na mintsendzwana i swi swa ku i swi swa ku hlonipheka swinene a swi lavi ku jampa jampiwa Eh, handle ka swona swi nge he tirhi wena tshamela xona xilo i ku xa tirha kasi a xi tirhi se i swilo leswi fanelaka swi va na ndhawu ya swona leyi swi nga safe swi nga um ni to swi vula ku a ni swi tivi ni nga swi veka njhani hi xichangani a secret place hmm. leyi swilo leswiya swi nga safe a ku nghena ngheni munhu un'wana na un'wanyani laha swi nga koho swi hlayisekile mandisisi swi twa leswinene hi ku swi fana na ndlela yaleyo loko u karhi u kuma ku u lava ku pfuna munhu loko u nga rhangangi u consulta i kuma ku maybe u khome na hi ve le hansi hi vona va n'wi pfalelaka swilo swo fana na swa yena loko kombisa ivi i teka mitswendzwani ya wena yi right loko wa yi humesa la ndombeni na la phakati ka jarata loko a heta ku huma hi gate swilo leswiya swi nga ha tirhi why swi timele hi lava hina hoki hi nga va vonangi kasi loko a rhanga consulta ha va vona ivi ni kota ku tiva ku ni endla yini ku va nga timi mitswendzwani liya ku yi ya n'wi pfuna hayi swa twala swinene so ka ha na xin'wana a no kola ku ta tivisa ku ta ku um loko va van'wanyana va ri na swivutiso va nga ha no um comment-a eka episode leyiwani ku ta ku va ta kota ku vutiseriwa swona swivutiso leswiwani um ka episode leyi landzelaka ya ku nga va ku ri na xin'wana xivutiso lexi a mi hlekete ku hi ta mi vutisa hi nga mi vutisa kumbe ku ri na leswi a mi tsakela ku swi vula Eh, mi swi vula ka vayingiseri Mm, hawa a ku na swo tala ni nga tsakelanga ku swi vula mina a no la ta vula ku um munhu loko a twa a lava ku pfuniwa a nga chavi ku ri mani i ta ku yini because lexi xi twa ku hi yena hi lexi twa ku hi yena ku vava ku twa hi yena munhu la nga tlhelo a nge le ku ku voneni loko i twa i lava ku suku yima i ya ku pfuniweni suku yima i ya ku pfuniweni because swi ta tirhela wena na vana va wena ka mundzuku luya munhu i n'wi chavaku a wu swi tivi ku na yena loko ri pere ni endla yini. Ina swin'wana swi swi hi tisela xivutiso i ku swi possible ku va le hansi va nga pfalela munhu ku a nga kumi ntirho kumbe swin'wanyana leswi nga n'wi pfunaka ku ya emahlweni? Swi possible va pfale va n'wi pfalela ku u nga kumi ntirho kumbe i kuma ntirho i khoma mali ya kona yi nga tshami Eh laha i tirhaka kona environment yi sungula ku va toxic for wena i swi twa ku wena u treatiwa ku hambana na lavan'wanyana lavan'wana va khomiwe kahle wena swa wena swa kona hi le swa haxi ntsena a a ku tshamisekanga leswiya swo i karhatiwa leraro i ze i hleketa ku tshika ntirho so swa humelela swilo swo fana na sweswo na hambi ku ri ti-relationship vanhu va le hansi va onhela swinene loko swi fika ka timhaka ta ta ta tlhelo leriya ra ti-relationship. Nkarhi wun'wana na lava pfumalaka vana swa humelela naswona u kuma ku ku bohe vona lava va veke ehansi. Ende ku ku i kota ku ta ku i solve ti problem to fanisa na teto i fane i consult and then swi ndlisa ku yini sweswo. I fane i consult and then swi vula ku i landzelerisa leswi swi vuriwaka ku swa laveka ku i swi endla ku i kota ku chucheka ka leswi nga ku karatini nkarhi walowo. Van'wana va vona mi kuma ku laveka swilo switsongo u fane wo ya endla nyana mphahlu njhe swi swa simple swilo swa wena swi ku fambela kahle van'wani va vona swi fikelela kwalaho ku munhu a ze a kumeka a thwasa van'wani va vona ko laveka ku i xava just timhamba swa vutomi bya wena swi ku fambela mm, so ku tiva sweswo munhu i fanele a consulta kunene ku i kota ku swi tiva ku i pfunekisa ku yini um ku na swin'wana mi lava ku swi vula vo tandleka ku before mi va byela va tlhe va announce exercise ta va ku va ta kuma vona oho um xa mina xivutiso xo hetelela i ku a hi ngo sweswiwa munghana wa mina lovini ni nga vulavula na yena mm. swa koteka ku mi nga hi pfuna ku communicate um swa munghana mi blok a mu vulavula hi xaka mm. a ni ta ku mi nga communicatisiwa laha ka ku mi fembiwa kwalano wa kumeka munhu wa ka n'wina ivi mi fembiwa but as ku ri munghana sweswo swi ta lava ku ri na family ya ka vona ku a kumeka ehenhla ka munhu wa ka vona. Mara loko rixaka ra n'wina, a hi ngo i Jipapa mhani, se i si swo fanisa na sweswiya, wa kumeka ka miri wa n'wina, a vitaniwa, a samoniwa, ivi ku fembiwa, a kota ku a khomiwa laya mi kota ku communicate na yena leswi mi lavaka swona. Oh, okay. A ri ze mi ta hi siyela swivutiso leswi mi lavaka ku swi tiva, hi ta mi vutisela swona ka episode number two. Mi ngo tshemba siyela ti-details ta n'wina. okay mina ka ku fowuneriwa um ni kumeka ka zero six three eight four nine four one four four zero six three eight four nine four one four four ya whatsapp ya fowuneriwa and then facebook ya mina i nhlawu vukulu favor mndlovu okay ya hi khenze swinene hi kombela mi subscribe mi xerhela van'wana tivhidiyo letiwa leswaku va kota ku ti vona inkomu